Wel, ar ôl yr amrywiaeth o sesiynau sydd wedi cynnal dros y tridiau diwethaf, mae'n briodol mai sgwrs rhwng dau berson creadigol sy'n defnyddio eu haml-ieithrwydd bob dydd yn eu gwaith sy'n dod â'r gynhadledd yma i ben. Cerddor Cymraeg a Chernoeg yw Gwenno Saunders, gafodd i magu mewn cartre lle roedd y ddwy iaith i'w clywed. Mae hi'n adnabyddus fel cerddor sydd wedi profi llwyddiant yn y ddwy iaith. Fe enillodd hi halbwm Gymraeg y dydd olaf, Wobre Lu, yn cynnwys y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2015, ac yn 2018 mi gyhoeddodd i halbwm gyntaf yn y Gernyweg, Le Cove, Profiad mae hi 'di ddisgrifio fel tarian emosiynol oedd yn golygu bod hi'n gallu ymgolli a dod o hyd i ryddid yn y gerddoriaeth, falle glywon ni fwy am hynny nes ymlaen. Prifardd, darlledwr, perfformiwr ac ieithydd ydi Aneurin Karadog, a fagwyd mewn cartre Cymraeg a Llydaweg, ac sy bellach yn rhugl mewn o leia pum iaith. Gyda chymaint o ffenestri diwylliannol ganddo fo felly i wylio'r byd drwyddyn nhw, bydd o'n ddiddorol clywed

poblogaidd Eingl-Americanaidd. Yym, oeddech chi'n 'di clywed am David Bowie, er enghraifft, wrth i chi dyfu fyny. Ond, dych chi hefyd wedi profi llwyddiant yn un o ganolfannau mwya eiconig y diwylliant Eingl-Americanaidd, pan fuoch chi'n dawnsio am gyfnod efo Lord of the Dance yn Las Vegas, o bobman. A mae'r cyferbyniad rhwng y gwahanol fydoedd dych chi wedi bod yn rhan ohonyn nhw yn amlwg. Faint o ran sydd gan iaith i chwarae i ddiffinio'r bydoedd yna i chi? Dwi'n meddwl, um, achos bod ti, mod, mod ti wedi cael y magu mewn ieithoedd lleiafrifedig, um, dwi'n ymwybodol iawn o iaith. Um, dwi'n meddwl, os ych chi'n, dwi'n cymryd, os ych chi'n siarad iaith fawr boblog- ch'mod ma' lot o bobl myn' i siarad dwi'm yn gwbo faint y'ch chi'n meddwl amdano fe felly ma'n rwbeth dwi 'di bod yn hynod ymwybodol ono fe erioed yym a dwi'n meddwl dwi 'di byw tu fas i gym- dwi 'di byw yn Lloegr a dwi 'di byw yng Ngogledd America a dwi wedi canu'n Sysneg dwi 'di ca'l gyrfa yn canu yn Sysneg hefyd a bod mewn band hynod Sysneg yym yn 'u diwylliant yym A ie, felly dwi, ie, dwi, dwi'n meddwl bod, ond oedd hwnna'n ymateb hefyd falle i'r magwriaeth o'n i wedi cael hefyd o safbwynt eisiau gwybod beth arall oedd mas na um, yn ymwybodol bod um, mae'n fwy achos bod, bod y ffordd ges i magu bod, bod, bod e wedi ymwrthod gyda'r byd Angl-Americanaidd, felly o'n i a diddordeb mawr yn gwybod beth oedd pam, pam y morsad o hwnna, o'n i eisiau darganfod mwy amdano fe, felly oedd e bach fel, um, ie, yeah, oedd e falle ddim y peth callai i wneud, achos falle sy'n ni'n wedi, sy'n ni'n wedi borfran, sy'n ni just wedi bod, sy'n e, e ddim wedi bod mor ddiddorol. Um, felly, dwi'n meddwl, ie, yeah, mae iaith ti lliwio pob dim a pob penderfyniad dwi 'di neud, dwi'n hynod ymwybodol o'r ffordd mae iaith yn yn lliwio person, um, dwi'n dwi ymwybodol o um, sut mae'n lliwio cymuned a'r cymdeithas. Dwi'n teimlo'n sensitif iawn i hwnna er bod fi ddim yn ieithydd. Um, yna, chymod, does dim dyfu'r... Um, dwi'n mynd i wneud ymchwil academaidd mewn i, mewn i ieithoedd. Mae jyst yn rhywbeth dwi wedi bod cael y magu ynddo fe. Um, felly ie, dwi'n ymwybodol iawn, iawn ynddo fe.
Ac Aneirin, nethoch chi y dewis um, bwriadol felly symud y teulu i fyw i Lydaw am gyfnod er mwyn, fel da chi'n dweud, trochi eich plant yn niwylliant Llydaw a Llydaweg. Mae hyn yn awgrymu felly bod iaith yn fwy na chyfrwng mynegiant yn unig i chi, bod bod y y y traddodiade a'r diwylliant a bod yng nghanol y gymuned yna yr un mor bwysig. Ie, oedd hi'n bwysig yy i'r plant, i'n plant ni i fagu gallu yn yr iaith a ffordd dda o wneud hwnna, yn enwedig i Sishal oedd mewn oedran gallu mynd i ddosbarthiadau a hithau'n chwech yn cyrraedd 'na, yym oedd magu'r adnoddau iaith, ond hefyd wedyn gweld bod yr iaith yn fyw ac nid rhywbeth rhyfedd mae'n tyfu lan gyda fe yng Nghymru yw'i Llydaweg hi mewn ffordd. Um, mae'r, mae, ond mae Llydaweg yn cael ei gormesu, fi'n falch o ddweud, dal i fod ym Mhontyberem, gan y Gymraeg. Mae'r Gymraeg ym mhobman fan hyn sydd yn wych o beth i weid, o ddim yn fy mhrofiad i yn tyfu lan ym, ym Mhontypridd. Ac ie, yeah, cytuno gyda Gwenno, mae Yym, mae iaith a, yy, wastad a- a fi, mae pobl yn gwybod amdana i, hocwn i off 'to, mae fe'n mynd i siarad am iaith. Yym, ond pan ti yn siarad... Pan ti'n siarad iaith leiafrifol, wyt ti um, mewn, mw, mewn mod ymgyrchu yn barhaus, yn dwyt, achos, achos y perig yna i dy iaith. A wedyn mae beth oedd Gwen o'n gweud am y diwylliant Eingl-Americanaidd yn ddiddorol iawn hefyd, achos wrth gwrs, o'n i'n cael yn magu ar ganeuon Cymraeg a Llydaweg yn y car um, gan yn rhieni a, ac yn y blaen. Ond wedyn i chi yn dod i wybod am, am hip-hop neu rap neu zombies a maen nhw i gyd yn digwydd drwy'r Saesneg gan fwyaf a wedi, ac yn ytrach na gwrthdaro gyda'ch eich identity, eich hunaniaeth ieithyddol, mae hwnna yn gallu cael ei blethu i mewn, a i i chi, i chi'n dod i werthfawrogi'r ffaith, er bod pan o'n i'n fach, o'n i'n gweld e'n ddu a gwyn, 'O, sa i'n lico Saesneg! O, pam bod raid i ni astudio Saesneg? O'n i'n mynd yn welw pan o'n i'n cael troi at wersi Saesneg yn Ysgol Pontardawe. Yym, ond 'y ni'n ffodus bod ni'n gallu cael mynediad i'r byd Saesneg, i ddarllen nofelau gwych, yym, ac yn y blaen. yn yr iaith honno, ond hefyd um, i weld sut mae'r dylanwadau yna'n gallu cyfoethogi y Gymraeg. A mae Gwen nod i wneud e gyda Le Cof a, a, a gobeithio bod yna bod na fodd i, i wneud e mewn i farddoniaeth Gymraeg. O'n i'n meddwl bod yn ddiddorol iawn bod rhywun fel Tony Bianchi, diweddar Tony Bianchi, yn dod â'i wreiddioldeb mewn i'w farddoni yn Gymraeg drwy'r ffaith bod e wedi dysgu Cymraeg ac felly oedd da fe rhywbeth gwahanol i gynnig a jyst eisiau ein mhlant i Yym, ar wan i Brexit, brysurodd ein taith ni Lydaw, ond oedden ni'n awyddus i'n plant ni gael y ffenestri 'na ar y byd, a bydden ni ddim yn gallu maddau ein hunain, a bydde'n rhieni fi ddim yn siarad 'da fi 'to 'sen ni ddim yn trio trosglwyddo Llydaweg iddyn nhw, fi'n siŵr. Mae'n ddiddorol yn dydi, oeddech chi'n deud yn fan'na bod os 'dych chi'n siarad iaith leiafrifol, 'dach chi yn y modd yma o ymgyrchu drwy'r amser. Wel, Dwi'n ymwybodol o hynny fel un sydd yn siarad Cymraeg. Mae rhaid bod o gennoch chi times two, achos mae gennoch chi nid yn unig y Gymraeg, ond iaith hyd yn oed fwy lleiafrifol, ac felly mae'r ma naws ymgylchu neu'r ym, ym, ym, ym, yr ymdeimlad ymgyrchu, siŵr o fod hyd yn oed yn gryfach yno chi. Ydy hynny'n deg i ddeud? O, mae'n sicr yn i fi. Dwi'n meddwl, um, be dwi'n ymwybodol ohono fo yw um, cryfder y Gymraeg yn ogystal â'i pwy mor fregus yw hi. Um, achos mae yna gryfder mawr i'r Gymraeg mewn cyd-destun uh, ieithoedd Celtaidd eraill, er enghraifft. Um, a achos bod y Gernyweg yn, yn rhyw chwaer iaith um, i'r Gymraeg. Dwi'n teimlo bod, er enghraifft, dwi'n meddwl mae'r ffaith ges i magu yng Nghaerdydd ond mewn ar aelwyd Gymraeg ar, a Gernyweg, dwi'n teimlo bod y Gymraeg wedi bod yn help mawr i hybu hyder i fi yn y Gernyweg a dwi'n meddwl petawn i wedi cael y magu yng Nghernyw se pethau wedi bod yn anoddach i'n rhieni um, achos bod na, enwedig ar y pryd yn yr 80au a'r 90au, doedd na ddim cymuned oedd yn byw gyda'i gilydd yn, yn yr un lle yn siarad y Gernyweg a fyse ddim wedi bod un Cymraeg chwaith. Felly oedd, oedd y Gymraeg wastad yn atgyfnerth i'r Gernyweg i fi, ac achos o'n i'n byw yn Riverside yng Nghaerdydd, lle oedd pawb a iaith gwahanol gatre i'r Saesneg neu'r Gymraeg, o'n i'n gweld y cyd-destun yna iddo fe hefyd, felly oedd e'n teimlo'n eitha' Yym, oedd e'n gyffredin iawn, ac o'n i'n teimlo'n eitha normal um, yn cael y magu gyda'r Gernyweg. So mae lot o bethau, mae, mae ffyrdd mae ieithoedd eraill yn gallu atgyfnerthu, a profiadau diwylliannol mm -hmm. eraill yn gallu atgyfnerthu dy brofiad di gyda iaith lleafrifol, dwi'n meddwl. A dwi wastad wedi teimlo'n um, lot fwy hyderus pan dwi'n rhoi y Gernyweg mewn i gyd-destun ehangach, felly cyd-destun amlieithrwydd Caerdydd er enghraifft lle mae bron i 100 o ieithoedd gwahanol yn cael eu siarad ar yr aelwyd, um, a wedyn yn, yng nghyd-destun y Gymraeg hefyd. Felly dwi'n meddwl, mae jyst dwi'n hoffi ffeindio'r y, y dolenni yna sy'n clymu ni gyd at ein gilydd yn yr amlddiwyllianrwydd a amlieithrwydd dwi'n meddwl. So mae lot yn ei helpu'n gilydd fanna. Ie, mae'n anochel bod ti'n cymharu, um, falle yn achos Gwenno, Gerniweg a'r Gymraeg o ran i sefyllfaoedd presennol, i hanes nhw. A mae'r un, mae un beth yn digwydd yn Llydaweg, um, a fi'n digwydd gwybod bod y Llydaweg, mae'n gwybod bod y Llydaweg wedi bod mor grif tan y 50au yn Llydaw, miliwn o siaradwyr, um, a dinasoedd fel Brest, a'r ardaloedd cyfagos. Dychmygwch ardaloedd Caerdydd ac Abertawe yn Llydaweg neu'n Gymraeg eu hiaith. Mae'n rhyfeddol o beth a'r dirywiad sydyn sy' 'di bod. Dyw'r ffenomen yna ddim wedi cweit wedi digwydd yn ein hamser ni. Fe ddigwyddodd e yn y tri degau falle yng Nghymru, ond 'yn ni 'di gallu gwneud rhywbeth amdano fe. A felly mae gallu egnïo yr ochr Lydaweg yy yn yn yn beth diddorol, ond hefyd mae'n wneud chi deimlo falle, wel, Be, ydw i'n gallu gwneud, ydw i'n, yym, ydw i'n gwasgaru fy ymdrechion yn rhy dene, oes angen canolbwyntio ar un iaith ac yn y blaen. Yym, a be sy'n ddiddorol hefyd, fel oedd Gwenno'n sôn am, yy, dyfu lan mewn cyd-destun lle mae 'na gannoedd o ieithoedd, chi'n sylweddoli, ie, mae gyda ni ffenestri ar y byd drwy'r ieithoedd Brythonaidd, ond rhen- ond culni hefyd yndoes? Ni fi'n styc yn yr Brythoneg 'ma a ieithoedd Lladinaidd, dyna'r unig ieithoedd dwi'n medru. Ma' 'na gyment o amrywiaeth ieithoedd yn y byd i'w darganfod, yym a a felly ma' mae'n neud i chi sylweddoli fod 'na gyment mwy mas 'na ag ieithoedd mwy brau hyd yn o'd a bregus na'r Gernyweg ynde, sydd â falle pymtheg o siaradwyr yng Nghanada, yym ieithoedd brodorol ac yn y blaen, 'ych chi'n clywed amdanyn nhw. Um, felly mae'n ffynonell hollol uh, ddifur yn ni, ond um, mae'n mae, mae neud chi fecso, a, a fi'n siarad â phobl yn Llydaw sy'n poeni, wel, ble fydden nhw mewn 20 mlynedd yn Llydaw, nawr bod yr siaradwyr naturiol yn marw mas, ynddo fe. Um, felly mae yna ma sefyllfad pryderus o, o fle, flan pobl, ond dwi'n meddwl bod rhaid chi feddwl yn gadarnhaol. Fi'n gwybod mae fy merch wrthi nawr, mae fod yn bwytai swper, ond mae 'di bod yn sgeipiog gyda merch g- oedd yn ffrind i fi yn yr ysgol yn Llydaw. A mae hwnna'n rhywbeth ni'n trio wneud yn wythnosol um, iddi hi gael cadw... Uh, a bydden nhw'n tyfu lan a Llydaweg fydd i haith gyffredin nhw mewn i'r unfed ganrif ar hugen. Mae hwnna'n braf i feddwl amdano. Yn hyfryd, yndi.
Os o, o drai at eich gwaith creadigol chi, falle bod hwn ar ôl beth ydych chi wedi bod yn dweud yn gwestiwn afraid mae'n gwirionedd, ond wrth i chi fynd ati i greu, pa mor ymwybodol ydych chi o'r iaith dych chi'n dewis creu ynddi hi. Ydy o'n benderfyniad gwleidyddol? Falle mae popeth efo iaith falle yn benderfyniad gwleidyddol yn yn ôl y ffordd dych chi wedi siarad. Ond oes ydy greddf yn dod mewn iddo fo hefyd? Cyfuniad o'r ddau, wrth gwrs. Meddwl yn enwedig falle am yr al album Cernyweg, Gwenno, falle licioch chi sôn am sut, sut oedd hwnna'n y penderfyniad i'w wneud o, a'r effaith hefyd mae wedi gael ar ôl hynny. Ond ni, dwi jyst, yn nheimlad i dy'r Gernyweg erioed yw bod hi'n drysor yym o dim lot o bobl yn gwybod amdani yym a'r profiad Cernyweg ma' gymaint bobl yng Nghernyw ag yn rhyngwladol wedi cael o siarad yr iaith. Yym felly o'n i'n gwybod bod arf creadigol gyda fi fyna yym pam o'n i'n trio cael sgwrs. O'n i'n gwybod achos yn aml iawn pam dwi wedi sôn am y ffaith bod fi'n siarad y Gernyweg tu fas i Gymru, mae pobl wedi gofyn fi beth yw e. Dyn nhw ddim, dyn nhw'm, dyn nhw'm yn ymwybodol o hanes Cernyw fel gwlad, dyn nhw'm yn ymwybodol o'r iaith a'r diwylliant achos, wel, mae, mae wedi cael ei ymylu do yn, yn, yn hanes y Deyrnas Gyfunol. Um, felly, oedd hwnna, o'n i'n gwybod felly, oedd hwnna'n bwynt, um, oedd yn rhyw destun siarad, a mae hwnna'n rhywbeth, cael sgwrs, dwi'n mwynhau ga'l yym ond dwi'n meddwl i fyn nôl cam odd odd y y benderfyniad o siarad yy o ganu'n Gymraeg eto odd ambwyty meddiannu diwylliant achos yym yn rhannol pam o'n i falle ddim wedi nes i recordio'n Gymraeg yn yn itha cynnar mlan yn arddege hwyr a ddim teimlo bo fi di llwyddo i feddiannu fe'n iawn yym a teimlo bo fi angen dysgu mwy a a magu hyder hefyd yym Ac oedd hwnna'n drobwynt mawr i ddod nôl i Gaerdydd er enghraifft, achos oedd rhywbeth, er bod fi'n gwybod bod yng Nghymraeg i'n ddigon da, um, o'n i ddim yn siŵr os o'n i wedi cael prof... O'n i ddim yn angenreidio, oedd wedi cael profiad Cymraeg tu fas i'r catre, o'n i'n cael y profiad Cymraeg yn yr ysgol, um, o'n i, oedd yn ffrindiau o'n i'n um, cymdeithasu gyda nhw tu fas i'r ysgol a ffrindio um, Timod, dawnsio Gwyddeleg o'n i arfer wneud, pawb yn siarad Saesneg, so o'n i'm wedi cael unrhyw brofiadau yn Gymraeg, felly oedd, oedd hwnna'n rhan fawr o pam o'n i ddim wedi llwyddo i deimlo digon o hyder yn defnyddio'r Gymraeg, a wedyn oedd e dod nôl, cael yr holl brofiad i gyd, a sylweddoli taw yn yn mam ieithoedd i, dwi fwyaf fi fy hun, um, a dwi'n meddwl bod hwnna'n reit allweddol yym pan wyt ti'n creu ac yn trio ffeindio'r awen, yym yw bod ti'n uh, cysylltu gyda ti dy hunan o safbwynt jyst fel bod ti'n gyfforddus i allu mynegu rhywbeth. Um, felly oedd hwnna'n gam mawr, a wedyn gyda'r garniweg eto, dwi'n teimlo hwnna'n gryf gyda cerddoriaeth hefyd yw bod e amdan y mynegiant uniongyrchol na sydd um, ddim yn rhy hunanymwybodol, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth o'n i'n teimlo o'n i'n gallu ffeindio drwy ddefnyddio'r ieithoedd yna, a dyna lle mae'r pŵer wedyn, achos mae'r pŵer yn y gwir, y gwirionedd wyt ti'n gallu trial i fynegi, yym a dyna, i fi, dyna be mae'r Gymraeg a'r Gernyweg wedi wneud. Felly, Mae gyfuniad o meddwl yn ddwys iawn am be, beth yw gwerth yr ieithoedd yma, meddiannu gwerth yr ieithoedd yma'n greadigol, a wedyn sylweddoli bod trysor 'da ti, a bod 'da ti'r arfer 'ma a'r, a'r um, tywed, y tools 'ma i allu creu pethau, falle yn, yn llai hunan ymwybodol wrth i ti greu a jyst gallu cyrraedd yr awen yn, yn haws rhywsut, dwi'n meddwl.
Ydy hynna'n taro tant efo chi Aneurin? Ydy, yn sicr.
Yym, pan o'n i yy mewn dyddiau ifancach yn rapio, dwi'n tyfu garlleg ag artichokes nawr, sydd ddim yn very hip hop, ond yym yy by- gydag Ed Holden, er enghraifft, bydden ni yn rapio yn Gymraeg a Saesneg, ac oedd hi'n naturiol felly i fi blethu bach o ieithoedd eraill o'n i'n medru, o'n i'n gwrando ar lot o hip hop Ffrangeg, a bach o Sbeineg yym a felly o'n i'n trio defnyddio a maen nhw'n ieithoedd hyfryd i'w rapio dwi'n teimlo a trio rapio bach yn Llydaweg hefyd ond wrth fynd ati i farddoni yn ytrach na rapio oedd sgwennu raps yn weithred mwy gwamal, hawdd ffwr a hi, rhywbeth o'n i'n lli neud yn gloiach yym falle ddim gymaint o feddwl yn mynd mewn i'r peth yym yn amlach na heb barddoni yn Gymraeg fyddai a dwi'n nerfus ynglyn a um, farddoni yn Llydaweg, yn wedig mae modd cynganeddu yn Llydaweg, mae yna gynganeddion llusg a sain yn draddodiadol yn y traddodiad Llyddewig a gellir defnyddio ar gynganedd draws a chroes sydd yn mewnforio cynganeddion o Gymru mewn i'r Llydaweg. Ond um, so, soniodd Gwenno fanna am i mam ieithoedd, a ni'n mor lwcus bod yna ni ddwy famiaeth mewn ffordd, sydd yn beth rhyfedd i'w ddweud, Yym, on, yn, fy, fy mamiaith llythrennol yw'r Llydaweg, achos ges i'r Llydaweg gan fy mam a'r Gymraeg gan fy nhad, ond fy mhrif famiaith yw'r Gymraeg. Yn y Gymraeg, fi newydd gwblhau PhD yno fe, felly dylsen i fod yn gallu sillafu Cymraeg yn weddol dda. Dwi ddim yn teimlo mor hyderus â hynny yn fy Llydaweg, achos dwi heb gael addysg Lydaweg. A felly dwi... mae mae fe'n wneud i fi sylweddoli bo- yym fel ma' fe i bobl falle sy'n dechrau ar daith o farddoni yn Gymraeg neu sydd yn ofn y sefydliad eisteddfodol yma sy'n beirniadu pobl am wneud gwallau iaith, yym dwi'n teimlo yn union fel 'na wrth drio barddoni yn Llydaweg a ma' 'na bethe dwi eisiau ei gwneud, yy ma' 'na brojecte dwi eisiau eu gwneud yym gyda beirdd o Lydaw. Ond ma' ma' 'na nerfusrwydd hyd yn o'd jyst am daro yr e-bost cynta 'na yy a sicirhau bod e 'di sillafu yn iawn yym yn y ch'mod y by- yy ie felly ma' yy ma' o'dd e yn ddewis gwleidyddol ond greddf- yn reddfol dwi'n barddoni yn Gymra'g ie ac yym dyna'r am- yr iaith i ymateb i rwbeth os ydi e'n rwbeth dwys er enghraifft. Ma' hwnna'n ddiddorol achos 'y nghwestiwn nesaf i o'dd mynd i fod ydi hi'n bosib ga'l mwy nag un mamiaith? Wel, wel, ie, ymddengys... Mae gwahanol fathau o famiaethoedd, dyna di'r yr awgrym. Ydy hynna'n deg hefyd i Llindai Gwenno? Ie, dwi'n meddwl, achos does dim... Mae'r ddwy iaith i fi yr un mor bwysig â'i gilydd ac ac yn emosiynol hefyd. Yym Maen nhw'r un mor bwysig ac... ond maen nhw'n golygu pethau mor wahanol. Yym, a fel mae Aneurin yn sôn, timod, does dim... ti'n gallu gwneud arholiadau yn y Gernyweg, dwi ddim wedi wneud nhw, yym, a... ond does dim addysg uwch yn y Gernyweg er enghraifft, dwi'n meddwl bod ti'n gallu gwneud... ti yn gallu gwneud TGAU yn y Gernyweg. Yym, felly mae... beth yw... Pwrpas eraill. Aww!
Roedd gennon ni gwmni. Fel plentyn!
Yym, ie, mae jyst beth yw pwrpas, beth yw, ie, pwrpas defnyddio'r iaith yn yn newid, fyddai'n aml yn, er enghraifft, os dwi'n wneud nodiadau, fyddai'n fyddai'n wneud nhw'n Gymraeg, yym. ond wedyn mae yna rhai myne- mynegiadau enwedig gyda caneuon fyddai'n fyddai wneud yn Gerniweg. Felly, a, a be dwi'n treial wneud yw def, defnyddio, ti'n mae rhan o'r rheswm pam dwi'n creu album s- yn Gerniweg yw achos dwi eisiau gwella yn, yn iaith, yn ieithyddol, dwi eisiau gwella y sgwennu. Felly, um, mae'n bwyd ti dysgu hefyd drwy dy grefft, dwi'n meddwl. A ti'n gofio, dyna'r pwynt hefyd, fel mae rai defnyddio'r ieithoedd yma, mae rai, dyna beth sy'n ffantastig gyda sgwennu er enghraifft, yw cyfle i archwilio ieithoedd a trial ffeindio dy lais, um, ffeindio'r hyn yw ti eisiau fynegu. Um, a mae'n ma reit gyffroes, achos mae lot o bethau, Dwi ddim wedi sgwennu amdanyn nhw'n Gernywieg a dwi'n hynod gyffroes am hwnna i i chwilio sut ma'r mynegiant yna dwi di chwilio yn am yn na yn aml dwi di bod yn chwilio am fynegiade benywaidd yn Gernywieg a do's dim llwyth ohonyn nhw yym a barddoniaeth yn enwedig ma' na ll- ma' na lai o'r mynegiant yym o safbwynt menyw wedi wedi bodoli ag a ma' hwnna am rhesyme fyd-eang batriarchaidd. Ch'mod, mae jyst y ffordd mae pethau 'di mynd. Ond, felly, mae hwnna'n gyffroes i fi hefyd, achos dwi'n meddwl, o, wel, mae 'na le, mae 'na, mae 'na le i chwilio am fynegiant gwahanol, falle, sydd ddim wedi bod o'r blaen. Yym, so mae hwnna'n gyffroes fel artist, achos like, ti jyst yn chwilio am y, am y, am y pethau, a darganfyddiadau creadigol, dwyt? A be... Ydy o'n deg i ddeud felly y bod uh, sgwennu yng, uh, mewn Cernyweg a sgwennu yn Gymraeg ychydig yn wahanol, hynny ydi fyddech chi yn sgwennu pethau gwahanol neu fyddech chi'n sgwennu'r un gân yn Gymraeg a Arthur Noel? O na, fyswn i ddim o gwbl a- achos ma' 'na ma' 'na gymeriad gwahanol i bob iaith yn does a dwi'n meddwl ma' hwnna'n rhywbeth dwi wir â diddordeb ynddo fe ac o- o- oedd diddordeb 'di dod achos o'n i'n teimlo gyda sgwennu'n Gymraeg o'n i 'di o'r diwedd taro rhywbeth oedd o ddiddordeb i fi o safbwynt sain a sut o'n i'n rhoi'r geiriau at ei gilydd, yym, oedd e'n fwy cyffroes i fi. A mae'r un peth 'da'r Gernyweg, mae 'na rywbeth... Um, mae ma, ma sain yr iaith yn wahanol er bod yna debygrwydd um, rhwng yr ieithoedd yn amlwg. Um, mae hwnna'n gyffroes pan ti'n sgwennu caneuon a pan ti'n creu sain. Um, Ie, so, mae, ie, mae fe'n, mae fe'n gwbl gwahanol, achos dwi'n defnyddio'r geiriau fel ffordd o ffeindio melody hefyd, a mae Gernyweg yn awgrymu melody gwahanol, dwi'n meddwl. O, o'n i'n mynd i ofyn hynny, ydy'r gei- ydy'r iaith yn dylanwadu ar y gerddoriaeth, neu ydy'r gerddoriaeth yn dylanwadu ar yr iaith? Mae'n ll- mae'n llwyr yn, a dwi'n meddwl beth sydd ddiddorol yw achos bod fi wedi cael y magu ngherdyn, ond dwi wedi cael yn rhwytho yn y diwylliant a'r hanes, um, a Cernyw fel gwlad, mae dy fi rhyw bersbectif o'r tu fas ohono fe, ond hefyd um, yn ieithyddol hefyd achos bod yr iaith ddim yn iaith sydd yn cael ei siarad gan bawb yna, does dim um, cadarnleoedd Cerniweg er enghraifft ar hyn o bryd, um, maen nhw fwy ar y we mewn ffordd. Um, felly, ma, ma, yeah, mae'n rhoi perspektif diddorol, dwi'n meddwl.
Ac gan Eirin, oeddech chi'n dweud, ydych chi ddim yn sgwennu barddoniaeth mewn Llydaweg, ond nid yn gymaint oherwydd diffyg awydd, ond diffyg sicrwydd yn yr iaith ysgrifenedig dwi eisiau bod yn gywir. Ond os na reddf neu os na rhyw fath o bethau byddwch chi'n gallu mynegu yn well mewn Llydaweg na y Gymraeg. Neu, neu bersbectif, golwg ar y byd, byd-olwg falle. Oes, a sodiodd Gwenno ynglyn â um, pynciau oedd hi ddim wedi sgwennu amdani nhw yng Nghyrniweg, mewn Cyrniweg. A mae yna ma na rai pynciau falle bydde'n normal i farddoni amdani nhw'n Gymraeg, ond falle bydde'n tabw yn Llydaw, um, oherwydd falle diwylliant mwy pabyddol. Um, a mae, a ma, os, a mae, mae rhedd Os fi'n mynd i farddoni yn Llyda- yn Llydaweg, mae ein wlad sydd yn sôn lot am yr angau. Mae'r angau yn yn gymeriad, felly falle bod e'n fwy tywyll yym i chwedloniaeth. Ond dwi wedi sgwennu yym bu farw yy yn diweddar yy Jon Fañch Cemenech, canwr gwerin yy oedd yn neud te- gwaith tebyg i Mered wedi casglu 300 o ganeuon gwerin Llydaweg a'u cadw nhw ar gofag. Un o'r um, caneuon gwerin oedd yn uh, trafod ysgolan, sef sgolfon yn Llydaweg, a'r un chwedl yw i gyda chydig o amrywiaethau, felly mae yna gyfeiriadaeth, mae modd tapo mewn iddo fe rhwng y ddwy iaith, ac o'n i wedi gallu cyfieithu fy ngerdd fy hun i'r Llydaweg yym a ba oedd pobl yn deall y gyfeiriadaeth hynny a ma' ma' da chi Cantor Gwaelod a Caer Is yym ag wrth gwrs yn y diwylliad Cerniwaidd ag yn fyd-eang Atlantis ynde yym felly ma' lot ma' ffynonellau fel 'na ma' sydd yn gyffredin ond ie dwi yn meddwl bod ni bod yr y naws yn mynd i fod yn wahanol a beth o- o'n i'n nerfus ynglyn â barddoni yn Saesneg hefyd achos o'n i'n sylweddoli um, y ceisiadau yn dod weithiau i chi'n gallu gwneud cerdd yn Saesneg a chi'n gweld chi ddim yn siŵr achos i chi'n ymarfer eich crefft mewn ieithoedd penodol a felly dwi'n teimlo bod gen i rhyw fath o lais wrth farddoni'n Gymraeg a falle'n Llydaweg um, achos dyna ni mam ieithoedd ni, ond dwi'n yn teimlo bod gyda fi lais barddol Seisnig. Uh, dwi'n yn gwybod os ydw i'n ymdebygu i, i ryw limrigwr neu Seamus Heaney, a dwi ddim yn sicr ddim yn de, ond um, o ran um, pa, pa eiriau i'w defnyddio neu pa eiriau chi'n gwybod chi'n cadw draw rhagddyn nhw er enghraifft um, ac yn y blaen. Felly, ie, mae yna ma hyder yn dod yn, yn y ffaith bod chi'n gyffyrddus wrth drin iaith falle. Mm.
Beth am felly gyfuno ieithoedd? Ydych chi ydych chi'n barddoni neu'n sgwennu caneuon mewn mwy nag un iaith ar y tro? Os mae hynny'n yn arbrawf diddorol.
Ie, yeah, yeah, fi wedi gwneud yn y gorffennol, um, so neis ffeindio ffordd iddo fe ddigwydd am rheswm da, achos mae'n gallu Dwi'n euog o fod wedi jyst stico pethe 'da'i gilydd, a dwi dwi dwi ddim yn siŵr am hwnna, fel o dyma'r bit yn yr iaith yma, dyma'r bit yn yr iaith yna. Yym, fel yn, yn, os, mae, mae'n gallu... So fe'n ddiddorol petai e am rheswm pendant, mm. fel mae, mae Mae hon yn sgwrs sy'n mynd mewn i'r iaith nesaf, sy'n mynd nôl mewn i'r iaith yma, a dwi'n siŵr bod pobl wedi gwneud y caneuon yna, fyswn i wrth fy modd yn clywed nhw. Yym, ond fysa hwnna'n ffordd ddiddorol, dwi'n meddwl, o blethu'r ieithoedd yn hytrach na, O, gawn ni glywed bach o Gymraeg nawr, a bach o Gernyweg. A, a chymod, dwi'n euog ono fe, achos dyna'r sengl gyntaf o'r asesiad dys i mas, ond oedd e jyst bach o fel, wnawn ni jyst stico hwnna at ei gilydd. Tod, oedd y sy- mae'r syniad Mae yna, mae yna le i archwilio'r syniad, dwi'n meddwl. Ti di wneud hwnna, Neirin? Ti di... Do, ie, yeah, a ti'n iawn. Mae yeah. ma yna elfen, mae elfen o gimmickry neu gratuity yeah. i'r peth, yn does, ie. Yeah. Fel rhyw fwncyn perfformio, a dyma'r iaith nesaf chdi'n mynd i glywed nawr, ac yn y blaen. Lle, o, ie, yeah, erbyn hyn, falle bydde ni'n cytuno 'da ti bod lle iddo fe, ond bod 'na bwrpas i'r peth mewn ffordd. A ie, o'n i'n arfer wneud e mwy gyda grŵp y diwygiad wrth rapio, ond daeth cais gan gylchgrawn, os gawn ni alw fe, y diweddar, y stamp, sydd yn drist iawn, yn dod i ben, neu efallai mynd i fod yn, yn ffindo rhyw ymgnawdoliad newydd. Ond um, criw y stamp wedi gofyn fi wneud cerdd facaronig um, yn defnyddio'r ieithoedd oedd gen i. A Nath hwnna mewn ffordd yrru'r testun, yrru'r pwnc, so nes i, wel, rhyw rhyw deitl gwamal braidd, Macaroni Hunangofiannol nes i alw fe, yym ac o'n i'n ymwneud â'r ieithoedd o'dd yn 'y mhen, a achos y gair cynta glywes i, yym mae'n debyg, achos o'n i 'di 'neud mess yn do' mas o fy mam, oedd mochyn yn Lly- yn y HM Stanley yn Llanelwy, a wedyn yym ie, dyna'r gair cyntaf i fi glywed. ac uh, mae'n debyg mae bath oedd y gair cyntaf i fi ddweud, sydd yn air Saesneg, really. um, a ddim gibel neu'r gair fel yna. Um, ond wedyn, mae'r gynghanedd yn dod mewn i'r gerdd yna. Tybed oeddi honna yn rhyw fath o broto iaith wahanol hefyd wedyn. Um, a Dwi'n teimlo bod e'n, oedd e'n gam naturiol mynd ymlaen i ddysgu cynganeddu ar ôl bod yn medru ieithoedd eraill. Yym, ond mae'n sicr yn ddiddorol, a mae 'da ni ganeuon gwerin yy gwych iawn yn does e? Yym, yy, fe yym, Tredegar ac yn y blaen. Yym, i ni'n clywed yy, Cerys Matthews neu Gwilym Bowen Rhys yn eu canu nhw. Yym, a maen nhw'n plethu'r iaith yn naturiol, yn Wenglishaidd, a mae pobl yn siarad fel yna, yn does e? Fel yn union. Ie. So os oes na le i a- i a- i adlewyrchu bywyd go iawn falle, mae'n digwydd mewn sgriptiau drama yndyw e, yn gynyddol ar Es Pedwar Ec, achos bod pobl eisiau yr elfen real yna yym o adlewyrchu bywyd ym Mhort Talbot er enghraifft, yym sydd yn ddigon teg dwi'n meddwl, ond yym mae mae mae'n arbrawf difyr, ond yym ie, os gwneud e, gwneud e gyda phwrpas ynde, neu ma- bod 'na ddeialog rhwng yr ieithoedd falle. Mm.
Ond mae hefyd yn yn y Gymraeg, mae 'na lawer iawn o drafod fel dych chi 'di sôn yn yn barod amdano fo, falle'r syniad eisteddfodol a'r Gymraeg bur yma, bod pobl yn teimlo nad yw Cymraeg nhw ddim digon da, bod nhw'n mynd i gael eu beirniadu. Wel, cywair iaith ydy hynny, ynte? Chi'n gwybod, fyddech chi ddim yn defnyddio'r un uh, iaith wrth sgwrsio yn y siop yn Pontyberem, mae y byddech chi wrth gyfarch yr orsedd, er enghraifft, neu gobeithio ddim beth bynnag. Ond sut ydych chi'n dewis, dwi'n gwybod, ydych chi'n ymwybodol o gywau'r iaith yn yr un fath yn eich mamiaeth arall chi, neu, neu yn yr ieithoedd eraill ydych chi yn ei defnyddio? Sut ydych chi'n penderfynu ar le i osod ych gwaith?
Dwi'n dueddol o ddilyn yng ngreddf, achos mae'r Gernyweg mae'n lle reit ddiddorol o safbwynt achos yr adfywiad sydd wedi digwydd drwy'r ugeinfed ganrif, dros yr ugeinfed ganrif. Um, Mae'r iaith wedi datblygu a mae'n mae ddiddorol achos bod hi'n iaith gyda chi'n lled y bobl yn ei siarad hi'n rhugl, chi'n chi gweld mecanwaith yr iaith, um, sy'n neud chi fod yn hynod ymwybodol o ieithoedd. Um, a mae hwnna'n ddifur, achos mae yna, ma, ma er enghraifft, chi'n gweld geiriau'n cael ei ffurfio, a mae hwnna'n digwydd yn y Gymraeg hefyd, yn dweud, ond um, mae lot o hwnna'n mynd mlaen, mae lot o drafodaethau, felly dwi wedi teimlo'n aml gyda'r Gernyweg, bod rhaid fi jyst deifo mewn, yym, mynegi yn hunan, a poeni am bwyty wedyn, achos does dim ffordd arall o wneud e, achos o'n i'n iste fyna yn gorfeddwl, a dwi yn cael cyngor, hwn, felly na i wastad fynd at dad a gweud, ydy hwn yn gywir, um, ond dwi, 'sen i ddim yn gallu creu yn poeni gormod am hwnna wrth i fi wneud e, neu defnyddio'r iaith hefyd, achos does, dw, dwi jyst ddim yn bosib, neu fysa, ti'n ti jyst yn colli, colli amser mewn ffordd, mae rhaid ti jyst greu, a mae rhaid iddo fe jyst fodoli, a mae yna rhyw um, deimlad o argy, argyfyngus yn um, y mynegiant Cernywiaid, sy'n gyffroes iawn hefyd, achos Mae angen jyst creu, creu, creu, mae angen gwneud mwy, mwy a mwy o stwff, achos mae hi'n iaith sydd, eto, mae mor fach ar hyn o bryd, mae jyst angen llwyth a llwyth o bethau, a dwi'n teimlo beth sy'n gyffroes am yr iaith yw dwi wedi teimlo bod mae hwnna wedi just tyfu a tyfu. Neu ti'n cofio pan wnaethon ni lawr i Gernyw, mae fel, ers yr adeg ynni i nawr, so ti'm yn credu y gwahaniaeth.

Ti'n cofio, fel yr, yr um, araith agoriadol na, Will yeah. Coleman ti'n neud, ac oedd e fel, a fi'n cofio pawb yn, oedd e'n sôn am Gernyw, a mae fe'n neud lot o bethau um, ffantastig cymunedol celf yng Nghernyw. A dwi'n cofio teimlad yn ystafell, o oh, reit, um, So mae'r cernywiaid yma a do, does dim, does dim ni'n gwybod lot am, am be maen nhw'n neud. A dwi'n meddwl o'r cyfnod yna i lle, lle mae Cernyw wedi cymryd cyrraedd o safbwynt bod pobl fwy ymwybodol o'r, or gwaith sydd wedi cael ei creu. Mae lot o brosiectau mawr wedi dod mas yn gelfyddydol yn defnyddio'r iaith neu ar elfen gryf o, o gweith gyfo'r iaith. Um, so mae ma jyst y datblygiad yn y pum mlynedd diwetha wedi bod yn rhyfeddol, ac yn hynod yeah. mwy a mwy yeah. o creu. Fi'n cofio'r araith na, nath Will Coleman, da. fe sydd wedi dechreuo nhw gyfieithu ap Magi Ann sydd i blant meithrin yn Gymraeg i'r Gerniweg, ond oedd e'n araith gychwynnol yr wyl, ac oedd e ddim yn dal yn ôl, oedd e wedi drwytho'n llwyr yn ei hanes, oedd yna rhywbeth hywel teifiaidd am i, am i angerdd e, ac oedd e'n gweud pethau ac ni wedi cael ein gormesu gan y Saeson ac a rhyw a rhyw bethau fel hyn ac yn ymhyfrydu mewn cyfraniad Cernyw i'r byd a'r iaith ac o o ti'n o ti yn falch i dod os oedd e'n mynd i fod yn tynnu blewyn o drwyn oedden nhw'n dangos pwy oedden nhw a fi'n cofio cael sgwrs da fe yn un o'r digwyddiadau ar ymylon yr ŵyl ac o'n i wel o'n i eisiau gallu mynegi fy hunan mewn rhyw fath o Gymraeg Lydaweg rhyfedd oedd bydde'r Cernywiaid yn ei ddeall, ac oedd e'n meddwl bod e'n deall fy Llydaweg yn, ac, ac, ac yn Gymraeg i bach yn well nag oedd e'n deall y Llydawir yn siarad Llydaweg. Um, oedd e'n hyfryd o beth, ond oedd hwnna'n rhywbeth bach oedd e- rhyngthon ni hefyd uh, wrth i ni wei- gydweithio, oedd e'n ni'n cymaru geiriau, ynde, yna'n orfod. Yeah. Um, ac, um,

A oh, ti'n sblan yna, ti'n sblan genus. a ti'n gweud bod fi ffili siarad Cerniweg ar y foment, ond um, na, oedd yna'n brofiad hyfryd. Ac ie, yeah, mae yna, a, a fel um, beth o enw'r criw sydd wedi bod yn defnyddio Cerniweg ar YouTube? Um, yeah, um, beth oedd enw nhw? uh, dau, dau ŵr ifanc sydd yeah, yn yeah, plannu yeah, yeah. brawddegau uh, ar, ar YouTube. Um, maen nhw wedi gadael, maen nhw wedi goffo gadael Cernyw nawr, maen nhw'n zela newydd nawr. O na!
Yeah, Acho, achos i gwaith dros yr iaith. Ie.
Oedd i ddod nôl at y syniad mae o gowair iaith ydych chi'n dewis i ddefnyddio, yn, yn, yn Gymraeg yn sicr um, Aneirin, mae tafodiaeth a rhan amlwg yw'r chwarae. Yn enwedig mewn rhyddiaith Gymraeg, falle, dwi'm yn gwybod os 'di o'n wir, wel mae'n gallu bod yn amlwg yn wir am farddoniaeth hefyd, ond pa mor lleol mae tafodiaith yn gallu bod? Chi'n gwybod, mae'n gallu bod yn sir, yn ardal, yn bentre, teulu hyd yn oed, chi'n gwybod, dych chi'n, mae pobl yn creu y geiriau, mae'n siŵr bod hynny yn wir ym mhob iaith hefyd. Ydy, a dwi'n meddwl falle bod e'n yn benodol wir yn achos Gwenno a finne, dwi'm yn siŵr amdanat ti Gwenno, ond yym ges i'r profiad o gael fy magu yn Llydaweg, tu hwnt i'r system addysg, a felly geiria- geirfa fy mam oedd fy ngeirfa i. Nid yr eirfa oedd yn cael ei chyflwyno a'i gweithio Fel o't ti'n sôn am fecanwaith iaith, ocê, mae 'na gyfundrefnau ieithyddol sydd yn galluogi nhw i greu geirfa newydd yn Llydaweg sy'n cael eu harddel mewn ysgolion. O'n i ddim yn gwybod ar y geiriau hynny. Felly o'n i'n cyrraedd fel Patagoniaid yn dod i Gymru a dim Saesneg yn eu Cymraeg. Dyna'r gymariaeth amlwg. Ond wedyn mynd i ryw gyrsiau tebyg i Anualet, sy 'di dod i ben nawr yn anffodus, ond tebyg i'r Urdd. a Llydaweg yn cwyno amdano. Yy, ewch nôl i Gymru gyda'ch Llydaweg bog Emre, Llydaweg Cymru, Cymreig. Rhyfedd. Ond yy, falle mai yym, hefyd tafodiaith leiafrifol o fewn y Llydaweg, mam, Bro Bagon, oedd yn gyfrifol am hynny hefyd, achos bydden ni'n ynganu geiriau mewn ffordd nad oedden nhw yn arfer clywed um, pethau. Ond ie, mae, mae tafodiaith o fewn Llydaw yn broblematig achos does gyda nhw ddim i Hes 4 Ec cryf neu Radio Cymru sydd yn galluogi ni yn am- yn well erbyn hyn i ddeall ein gilydd ar draws Cymru. Yym, yy, ie, ma' 'na- ma' hwnna'n broblematig. Yym, dwi'm gwybod sut ma' Cernyw, achos mae'n wahanol eto, does 'na ddim cof o beth oedd yr union dafodiaethau yym, cyn i'r iaith yy, farw mas yn yn yn y lle cynta', ynde? Wel ie, er bod hi 'di... Mae hi wedi cario mlaen yn, mewn geirfa lleol, geiriau fel hyn fan draw sydd wedi aros yn y teulu, enwi, enwau llefydd. Um, ond ie, hwnna, ti'n codi pwynt pwysig iawn, dwi'n meddwl, o, o safoni iaith yn dod o'r cyfryngau, um, a mae hwnna wedi bod yn allweddol i'r Gymraeg. Um, a yn amlwg dyw e ddim yn rhywbeth sydd gyda Gernyweg eto. Dwi'n gwybod bod nhw'n, mae yna, maen nhw'n creu ymgyrch ar hyn o bryd i trio cael um, BBC Cerno. Um, ac, ac o'n i'n sicr, yn, mae fi'n gallu ieithu'n llwyr dod y brofiad di, mae, mae dad yn amlwg gweud, o oh, ie, yeah, mae fel sy'n ni'n wedi mynd i o, dod o Patagonia, sy'n ni'n cael yr un peth, mae dy ti rhyw dafodiaeth o bell i ffwrdd sydd falle'n hen ffasiwn yn am, aml, mae, mm. mae dad wastad yn, ti'n mynd i arno, wedi, ie, wel, dwi'n siarad fel rhywun o'r 70au. Um, ond beth sydd yn ffantastig yw eto gyda cyfryngau cymdeithasol a cael mwy o gyfle i gyfathrebu gyda pobl yn aml yw gymaint wyt ti'n dysgu jyst o gael siarad, o gael y cyfle i glywed pobl eraill yn siarad yr iaith. A, a, a, Ie, ma' ma' ma' hwnna'n allweddol dwi'n meddwl i greu rhyw fath o safoni achos ti'n ti reit agored i syniadau ond eto ma' 'na ma' 'na lot o sgyrsiau, dwi'm yn siŵr os yw e gyda Llydaweg ond ma' 'na lot o sgyrsiau o gwmpas pa eiriau i'w defnyddio, beth yw'r term a d- a ma' a i fi amdan pob term, amdan pob pob gair, unrhyw air sy gyda rhywun am rywbeth, yn yr iaith, mae hwnna'n werth i gadw e, dwi'n meddwl, achos mae, o'n i'n teimlo'n anaml gyda bod gatre, ond dwi'n gwybod ti'n sôn am falle geiriau, mae teulu di creu, a wnaethon ni lwyth o hwnna pan mwyn ni'n bach, fel er enghraifft, achos oedd chwaer, Annie chwaer fi ddim, oedd hi'n fabi, O'dd hi me- o'dd hi'n galw pwdin yn ogog. So dwi wastad yn galw pwdin yn ogog nawr. A dwi ddim, mae jyst yn air teuluol. Ie. Ond i fi, mae'n air Cerniweg, achos dyna'r ia- dyna'r gair Cerniweg am pwdin i ni. Ie, Yym, ie. A Wel, ma' p'un ma' e- nhw gyd yn, ma' ma' pob gair a gwerth. So Hmm. pam ddim, dwi'n meddwl bod yna g- gorfeddwl o fel, o wel dyw hwnna ddim yn gywir a dyw hwnna ddim yn iawn, a dwi'n meddwl, ah, jyst dewch â fe gyd mewn, Byddwn yn agored am y peth, a bydd y rhai gorau yn stico. Byddan. Ie, Ch'mod, y rhai ie. mwya defnyddiol, nawn ni gadw ddefnyddiol. Does dim, does, dwi'm yn meddwl bod 'na unrhyw le mewn ieithoedd lleiafrifol i ddweud, wel na, dyn ni'n eisiau hwnna. Dyw hwnna, dyw hwnna, wneith hwnna ddim y tro. Mae rhaid i ni gyd fod yn hynod agored, a dwi'n meddwl ieithoedd lleiafrifol, mae'n bwyty cyd-weithio hefyd. Mae mor hanfodol i beidio cael drysau ar bethau neu unrhyw syniadau. Mae rhaid Mae rhaid tynnu i gyd mewn 'da'i gilydd, achos ti jyst ffili fforddio peidio, dwi'm yn meddwl. Ie, ac o- dwi'm yn gwybod, wrth i ti fagu yy dy blentyn dwi fi- yn yng Nghymru... Nico, ie. ...me- ie, mewn Cyrniweg, Nico, yym, d- os dwi'n mynd yn styc, fi jyst yn gweud y gair Cymraeg yng nghanol y Llydaweg, a t'mod, bydd raid i ni jeco'r geiriadur nes ymlaen, ond pan oedd y ferch yn tyfu lan, Oedden ni'n, wel, peanut butter, wel, nath hi ddech- a- o'dd hi'n trio gweud peanut butter, ond pitwn oedd y gair, a mae'n swno fel rhyw air yn nhafodiaith fy mam, lle mae'r O yn troi'n W, so mae pont yn pwnt yn Neis! yn Llydaweg fy mam, so mae pitwn yn ffito mewn, a dyna be ni'n galw peanut butter yn tŷ ni nawr, pitwn. Ffantastig!
Mae'n... Mae hi'n rhan o'r iaith bellach, yn dydi? Ie, dyna beth. Iaith Lydaweg. Ond dyna beth yw iaith, yn dyfe? Mae iaith, mae'n cael ei chreu drwy'r amser, a dwi'n meddwl, yeah. fwy ymwybodol ond fe eto, pam bod hi'n iaith llefrifol, a chi fel, wel, os dim gair, mae rhaid ni gael gair. Beth yw'r gair? chimod, beth yw'r gair, mas o'r profiad yma 'yn ni'n cael fel cw- yn ein cwmni, yn ein cymuned, o, o beth, beth yw enw hwn, mas o bopeth sydd yn ni. Mae fel, yeah. mae'n eitha oes, ti'n meddwl. A mae'n anorfod os ys gen ti riant sy'n siarad un iaith a riant sy'n siarad y llall, um, troi i'r Llydaweg gyda mam, troi at y Gymraeg gyda nhad a mrawd, a wedyn, ond bydde yna eiriau o'r Llydaweg yn y Gymraeg, er enghraifft, yn dweud, ac yn y fan. Hynny yw, um, Snot, troi'n, sydd ddim yn beth hyfryd i'w drafod, a pobl ar fin bita eu swper er enghraifft, ond mae gair hyfryd amdano fe, o'n i'n meddwl taw gair Cymraeg oedd e, ond mechu, a wnes i decstio Al Hughes ryw chydig fisoedd nôl yn gofyn, ydy mechu yn air Cymraeg, o'n i ddim yn gwybod, a oedd Mam a Dad pallu ateb y ffôn ar y pryd, so wnes i, ond oedd neb wedi ateb rhaglen Al Hughes yn gweud bod nhw'n gweud mechu yng Nghymru, felly mechu yw'r gair Llydaweg am snot, on'd yfe? Ie. Dyna ni 'di dysgu rhywbeth heno 'ma beth bynnag, diolch yn fawr iawn David. Galla i feddwl yy yn symud ymlaen ryw ychydig a meddwl am i bwy ydych chi'n sgwennu? Yn amlwg dych chi yn sgwennu neu'n cyfansoddi i chi'ch hun oherwydd mae'r ysfa greadigol yna. Ond ydych chi'n meddwl am ych cynulleidfa neu'ch darllenwyr? Ac ydych chi'n meddwl bod i disgwyliadau nhw yn wahanol mewn ieithoedd gwahanol? Er enghraifft, ydy cynulleidfa uh, iaith leiafrifol yn fwy maddeugar falle, na, yn llai beirniadol na chynulleidfa Saesneg, ddwedwn i. Um, er, er enghraifft, uh, yn, yn, yn Gymraeg, mae, mae nofel yn Gymraeg, os di hi dros 200 a hanner o dudalennau, mae'n nofel hir. Nes i ddarllen nofel wrth y Steffan Gymraeg, 300 tudalen, ac yn meddwl, hw, mae hon yn hir. Ac wrth gwrs, ydych chi'n darllen nofelau Saesneg, 800,000 o dudalennau, ydych chi'n meddwl ddwywaith amdano fo. Ydy'r ydy ydy gynnull, ydy disgwyliadau cynulleidfa chi'n wahanol? Dwi dwi'n teimlo, achos taw cerddoriaeth dwi'n neud, dwi yn aml, achos dwi'n, ma'n rhan fwya o gigs fi, sy ddim yn bodoli dim mwy, ond pan o'n i'n chwarae'n fyw, yym, o'n nhw'n rhan, o'n nhw tu fas Rhan fwya onyn nhw yn amlwg achos mae Cymru a a Chernyw yn fach. Yym o'n nhw tu fas i Gernyw ac er fysen ni'n cael yn amlwg yym pobl yn y gynulleidfa sy'n siarad y Gerniweg bob o bryd i gilydd, doedd hwnna ddim y gynulleidfa yn gyfan gwbl. Yym, ac yn enwedig achos dwi ddim yn wneud cerddoriaeth fysech chi'n categoreiddio fel cerddoriaeth wer- werin. Yym, felly dwi dwi mewn rhyw rhyw fan bach yn wahanol achos dwi dwi'n teimlo bod... Achos i fi, mae'r y gerddoriaeth sy'n cario yr iaith, felly dwi ddim yn gorfod... Dwi ond yn gorfod meddwl ambwyty'r foment yym agos atat ti pan wyt ti'n sgwennu'r gerddoriaeth, pan wyt ti ar ben ti, ti dy hunan mewn ffordd, um, yn hytrach na meddwl am y gynulleidfa. Dwi'n sicr ti cael yn ysbrydoli gan feddwl am gynulleidfa, achos yn enwedig rhan o'r rheswm eto ges i yr hyder i sgwennu'n Gernyweg, achos oedd o'n i'n meddwl am yr holl bobl wedi dechrau dysgu Gernyweg, a oedd e jyst yn teimlo rhyw gynnwrf bod pethau'n mynd mlaen yng Nghernyw a bod pobl yn creu yn y Gernyweg, a pobl o'n i'm yn nabod, ac oedd hwnna wedi cyffroi fi, so hwnna yn sicr wedi ysbrydoli fi wneud e. Um, ond dwi'n meddwl mae cerddoriaeth yn iaith yn yn ei hun, yym, a dyna beth sy'n ffantastig amdano fe mewn ffordd yw... A ma'... dwi'n dwi'n mwynhau y ffaith hefyd, yn enwedig gyda'r Gerdd Neweg, yym, ma' fe'n fantais i fi bod dim llwyth o bobl yn gallu... bo' fi ddim yn meddwl am yr holl bobl all ddeall yr iaith yna, achos alla i ymgolli'n llwyr ynddi a a mynegi be bynnag alla i feddwl amdano fe, achos ma' hwnna'n rhywbeth yym... Mae hwnna'n dod o swildod falle, ond dwi, dwi'n ffeindio hwnna'n gysur mawr, bod fi ddim yn gorfod go- gorfeddwl am, am be mae rhywun yn mynd i ddeall mewn ffordd dwi'n gallu ymgolli yn y dan. Yn, yn gwybod bod fi wedi gwneud cofnod o'r iaith, mae, mae yna, um, os falle fysa rhywun yn deall yn y dyfodol, ffantastig, ond dyw pawb ddim yn gorfod deall e nawr, achos mae, mae mynegiant yn hytrach na y, y, y geiriau penodol mewn ffordd. Felly dyna, dyna beth, a o'n i'n sôn reit ar y dechrau bod chi wedi dweud bod um, creu yr albwm mewn Cernoeg yn rhyw fath o ryddid i chi, felly oedd chi ddim yn gorfod meddwl am y gynulleidfa. Dyna, dyna beth oedd y rhyddid, ia? Mae fe'n ffantastig, mae fe'n just gallu rili really mynd amdani a dwi'n teimlo fel Ma fe ryw ogof fawr dwi di agor yma jyst ma na ma ma na o'n i'n o'n i t'o' o'n i'n meddwl ww fyddai fi di neu' albwm Gernyweg nawr grêt fel achos odd e'n rwbeth o'n i wastad eisie neud achos o'n i eisie clywed 'i yym ond ma di agor ryw cist Pandora mewn ffordd a dwi ma rili di ma ma ma'r awen yna dwi jys yn ffeindio'n ddiddorol ond dwi'n meddwl bod e'n dod o'r ffaith bod i'n Mae'n mae'n arallfydol mewn ffordd achos mae'n bell i ffwrdd, yym dwi ddim... dyw'n rhad i ddim ar yr... yn y pridd yna, dwi yng Nghaerdydd felly mae fe'n atgyfnerthu'r dychymyg, yym so ma'... a ma' hwnna fel a- fel o'n i'n gweud ma' fe'n ma' fe'n arf creadigol, ma' fe'n drysor mewn ffordd.
Aneurin, i ddod nôl at y syniad 'ma o'r gynulleidfa, pan 'da chi yn sgwennu mewn iaith leiafrifol, hyd yn oed y Gymraeg sydd yn llai lleiafrifol na Llydaweg. Mae yna siawns eitha da bod chi'n mynd i fod yn nabod tua hanner y cynulleidfa, bydden ni'n meddwl o leia yn does. Ydyn nhw yn, ydyn nhw'n tuedd i fod yn y meddwl? Be dych chi'n meddwl yw i disgwyliadau nhw? Ydy, we, um, dyma oedd pwnc fy ymchwil i, y berthynas rhwng y bardd i gyfrwng a'i gynulleidfa, er mae'n aml heinog y cwestiwn, beth yw cynulleidfa? Um, oes na un gynulleidfa. Um, yn sicr, dyw bardd Cymraeg um, ddim yn barddoni mewn gwagle um, lle mae rhywun falle a pethau talwr ni'n wneud, fel eich prif gynulleidfa yw plesio Ceri Wyn neu Gerallt gynt neu Tudur Dylan Jones yn yr ymryson. Um, ond uh, mynd i annerch, falle, Merched y Wawr, yr digwyddiadau rock and roll yma sydd yn fraint i fardd Cymraeg gael ei wneud. Yym, yn anffodus, mae'n cynulleidfa'n fyw ni fel 'na, cymdeithasau llengar sydd yn eich gwahodd chi, yn dueddol o fod o genedlaeth hŷn na chi, yym, sydd falle yn yn neud i chi feddwl, ydw i'n gallu darllen y gerdd hon, neu ydw i'n mynd i fynd a a bod bach yn irreverent nawr, yym ac yn am- yn amlach na heb ma' Merched y Wawr yw'r gwaetha, ma' nhw'n joio'r math 'na o beth. Yym ond ges i'r un profiad tra bod ni'n byw yn Llydaw o fynd i Gymdeithas Cymry Llydaw Plogonec, yym de Finisterre a'r bwys Kemper sy wedi gyfeilliod â Llandysul, ac o'n nhw eisiau fi hannerch nhw yn Llydaweg, a falle darllen ambell i gerdd, ac o'n i 'di bod i Iwerddon a 'di cael profiadau mewn gwledydd tramor fel America yn y Smithsonian yn 2009 yn darllen barddoniaeth Gymraeg lle chi mewn ll- llythrennol mewn gwagle a chi'n gwahodd pobl i fwynhau'r sain ar ôl i chi esbonio'r cyd-destun y gerdd, ond fan hyn o'n i ddim eisiau 'neud hynny, felly oedd 'da fi un gerdd yn y nghyfrol Bylchau Yym, na, negyddol iawn, gwela hon fa Iesu o Ferfel, gwela, gwe, gwe, gwelaf fy iaith yn marw. A meddyles i, ocê, mae angen wneud chwaer gerdd i hon, achos dyw e ddim yn wir yn fy ngweledigaeth i bellach, yym, felly gwela hon fa Iesu o Fefa, rwy'n gweld fy iaith yn byw. Ac oedd e'n eitha hawdd i sgwennu yn yr ystyr ro'n i'n gallu gwrth dad-wneud pob, pob pwynt o'n i'n wneud yn y gerdd gyntaf a wneud nhw'n fwy cadarnhaol. Yym, Ond o'n i yn nerfus ynglŷn â'u derbyniad nhw o'r gerdd, ond fel wedodd Gwenno, mae yna rym i greadigrwydd, yy, yn does e? A pan chi'n, yy, c- ma', yy, dyna pryd mae iaith yn aros ei hun fan ac yn mynd i farw, pan does 'na ddim pethe newydd yn cael eu creu yn yr iaith yna. Mae yna ddadl yn does dros gyfieithu pethe mewn i'r iaith, ond mae creu rhywbeth gwreiddiol sydd yn wirioneddol gyffroi i rywun ac yy mewn iaith leiafrifol, does dim ots os nag yw pobl yn sylweddoli fod fod yym t'wod rhywun fel Gwenno a o safon byd eang ynde? A jyst achos bod nhw'n canu mewn iaith dyw pobl ddim yn ei yn ei deall. Dyw e ddim yn yn lleihau faint o grefft sy' 'di mynd mewn i i ag ymdrech sy' 'di mynd mewn i'r peth yna dwi'n meddwl. Yym ac 'yn ni'n gallu ymfalchïo yn hynny ac o'dd 'na dderbyniad i'r cerddi yym i'r gerdd Lydaweg, um, yn sicr, ond um, a roies i gopi papur ac oedden nhw eisiau uh, copïau ar ôl y digwyddiad, oedd yn arwydd da, falle.
arwydd da iawn o wir. A jyst, da ni'n dechrau tynnu ti ar terfyn fan hyn, ond mae rai sôn, um, chi'n bod, yr bardd Americanaidd Robert Frost, mae yn, yn bron yn ystrydeb i ddeud na barddoniaeth yw'r hyn a gollir uh, wrth gyfieithu. Ydych chi yn cyfieithu eich gwaith? Ydych chi'n eisiau gweld eich gwaith chi'n cael ei gyfieithu? A sut fyddai'r gwaith yn newid o gael ei gyfieithu? Dwi'n... Mae'n...
Um, yng nghaneuon i dwi'n dueddol o gyfieithu nhw i'r Saesneg, a dwi ddim, ddim yn gweithio'n dda iawn. Mae'n ma fel pan... O'n i'n meddwl na dyna cof ar y cefn, o'n i fel, dwi'n ddim yn swnio'n gyffroes iawn. Um, Felly fyswn i'n hoffi, dwi am drial ffeindio ffordd arall o wneud e tro ma, um, achos dwi'n meddwl bod e'n... Ma, ma, dwi'n dwi, dwi, dwi ddim yn gwybod digon i gael barn cadarnhaol os yw cyfieithu barddoniaeth yn gweithio neu ddim, um, ond yn sicr o'n ngwaith yn hunan, dwi'n teimlo bod pethau'n mynd ar goll. Beth sy'n mynd ar goll felly? Ai y naws? Neu... Y naws yw ei, o'n i'n teimlo, hyd yn oed wrth gyfieithu yn ngwaith yn hunan, um, o'n i jyst ddim yn teimlo bod... o'n i a o'n i'n rhoi gymaint o yym yy o'dd pob gair mor bwysig a wedyn pan o'n i'n cyfieithu nhw o'n i'n teimlo bo' bo' bo' gymaint o wraidd i bob gair ac o'dd o'dd gymaint o deimlad 'da fi o- yy ynghlwm â bob gair a wedyn pan o'dd e'n cael ei gyfieithu i'r Saesneg o'dd e'n o'dd e jyst yn edrych yn or syml. Ac o'n i'm yn teimlo bod e yn y Gernyweg, o'n i'n o'n i'n teimlo bod y mynegiant yn lot fwy dwys. O'dd e'n colli dw- dwys ie o'dd e o'dd e jyst ddim mor ddwys, o'dd e jyst teimlo bach fwy o'r syml yym yn y yn Sysneg, felly swn i'n hoffi ffeindio ffordd newydd falle o drosi i'r Saesneg fel bod modd ffeindio mas beth yw... mae'r cynnau yma amdano ond bod fi ddim yn rhoi e'n llythrennol. Achos o- mae'n mae'n tynnu ffwrdd o'r hud hefyd dwi'n meddwl achos mae'n rhan o'r peth sy'n neud rhywbeth yn hudolus sy'n gerddorol yw bod ti ddim yn cael y cyfieithiad lly- llythrennol ohono fe achos ti'm yn deall e felly dwi'n meddwl bod 'na le falle i jyst neud e'n fwy o her falle i'r person sy'n cymryd sydd yn cymryd diddordeb yn y gwaith i orfod ffeindio ffordd arall o gyfathrebu be mae'r gan amdan mm. yn ieithyddol rhywsut. Mm. Meddwl.
Aneirin, mae, i, i fi, mae cynghanedd yn edrych yn od yn Saesneg i ddechrau. Mae'n mae, mae swnio fel tric yn Saesneg. Mae yn tric i raddau, dwi'n mynd deud yn Gymraeg, ond mae'r mae mae, mae Gymraeg yn benthyg i hun i gynghanedd. Falle yn well na iaith fel Saesneg. Ond beth am ych gwaith chi? Ydych chi yn ei gyfieithu fo? Ydy o wedi ei gyfieithu? Ydych chi'n mwynhau... eisiau ei gyfieithu fo? Dwi dwi 'di yym gweld ambell gerdd yn cael ei chyfieithu gan feirdd eraill, a ma' hynny'n ddifyr. Falle cynganeddwr mwy meistrolgar na fi, Eirig Salisbury, wedi cyn- cyfieithu cerdd gen i tua 2012 ac yn llwyddo i roi hi rywfaint mewn cynganedd yn Saesneg. Dic Jones yn gallu cyfieithu englynion cyfan mewn i englynion cyfan Saesneg, a mae hynny'n dda wna ni hunan. Um, Ond ie, mae'r ma, ma gynganedd yn, yn broblematic wrth feddwl am gyfieithu, ond um, oedd Tom Morris yn sôn flynyddoedd nôl um, bod e ddim eisiau i bobl gyfieithu ei gerdd e mewn rhyw flodeu gerdd, a bod e eisiau wneud y cyfieithu ei hunan, a mae hwnna'n ddigon teg. Yym, ar ôl ennill y Gadair yn 2016, oedd 'na rywun wedi dod ata i, oedd hi wedi cyfieithu uh, fy awdl yn gyfan i'r Saesneg, achos oedd ffrind iddi eisiau deall. A mae hwnna'n yn, yn wefr, ond hefyd wedyn mae'n mynd a manylu, o oh, wel, falle bod yr ystyr heb gael ei gyfieithu fan hyn. Felly, ath hi'n brosiect am rhai misoedd ar ôl ni i, i gyfieithu'r gwaith yna, um, a falle byddwn ni'n ei gyfieithu fe mewn ffordd wahanol. Um, Falle bydden i yn yn hapusach jyst yn cyfieithu yr ystyr a gadael e fan'na achos does dim modd wneud telyngdod fel oedd Gwenno'n neud yy gweud ma' ma' geirie yn yr iaith wreiddiol yn cario holl bwys y defnydd o'r geirie hynny yy dros y canrifoedd sydd wedi bod a oedd yy Yes Cymru yn ddiweddar dwi'n gefnogwr ac yn hap- yn falch iawn a llafar fy barn am Annibyniaeth i Gymru ond dwi ddim yn mynd i gefnogi cyfieithu englynion coffa ar Williams Parry i Hedd Wyn i'r Saesneg, The Heavy Poet and the Foreign Soil, ac oedd e'n dod drosodd yn lletchwith. Oedd rhywun yn cofio am Hedd Wyn yn ddiweddar, ac oedd rhywun wedi trydar. Yr achos dros beidio cyfieithu mewn i ieithoedd yw hyn weithiau, ynde? Yym, fel mae Menna Elfyn yn sôn am cusanu drwy hancest, neu RS Thomas falle oedd wedi gweud cyn hynny, yw cyfieithu. Dych chi ddim yn cael yn yn orfod, a falle mai yym rhoi'r ystyr mewn yy iaith eitha rhyddiaethol, ddim i da- ddim i ddifrïo rhyddiaith ynde, ond prosaic, ac falle yy gyferbyn â'r gwreiddiol yym a a falle recordiad llafar o'r gwreiddiol i allu mwynhau miwsig yr iaith wreiddiol sydd yw'r peth yw'r cyf- yy cyfamod gore neu'r cyfaddawd gore sori. A mae Menna Elfyn wrth gwrs yn cyhoeddi wedi cyhoeddi cerdd yy cyfrolau dwyieithog yndydi? A ch'mod, dwi'm yn gwybod ydych chi'n... Ydy'r profiad o ddarllen y cerddi yn wahanol os dych... hyd yn oed os dych chi yn deall y ddwy iaith? Dych chi'n cael... Ie. ...dych chi'n mynd at... unwaith eto, rydan ni'n ôl lle ddechreuon ni, efo'r hunaniaeth yma, yn dydan? O, dyna daclus! Felly, ych, ond os os ma' rywun yn gofyn i chi, Be ydy dy hunaniaeth di? Be fydda'ch ateb chi?
O, 'na gwestiwn mawr. Ydy fe? Um, yn anffodus, mae'n dau funud sgynna ni ar ôl. Ond fe.
Dwi'n Gymraes, dwi'n Gymraes, dwi'n... Um, a mae'n... Mae'r mm. mae Cernyw a Gernyweg yn ddarganfyddiad a mae'n siwrna i fi, dwi'n meddwl. Dwi, dwi, a dwi wedi cael y magu yng Nghymru, so dwi'n teimlo rhan o'r gymdeithas fan hyn, ond mae'r Gernyweg yn gofyn lot o gwestiynau i fi, felly falle fysa'n werth i ni gael y sgwrs ma mewn ugain mlynedd. Ocê. Ie, bydden ni, bydden ni'n gweud falle hanner Llydawr a Chymro cyfan, falle yn ffordd yym yy sy'n cwmpasu'r ffordd o ddweud e, ond yym ie, mae'r hunaniaeth yn dod drwy'r iaith yym a ie, a does dim, does dim dwywaith amdani a does dim dianc rhag hynny chwaith ac yym dim awydd chwaith. Na,
Dych chi'n ddigon hapus ac yn gyfforddus yn y'ch hunaniaeth felly? O, ardderchog.
Ni'n ffodus yn dydyn ni bod ni wedi cael y fath fagwreth yym a ie, diolch i'n rhieni am yy am wneud y penderfyniad gwleidyddol yna yy mewn ffordd. Ie, sicr.

A chofiwch, os colloch chi rywbeth, neu os hoffech chi wylio eto y sesiwn yma neu unrhyw rai o sesiynau y tridiau diwetha', mi fyddan nhw i gyd ar gael i'w gwylio ar wefan Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn fuan iawn, ynghyd hefyd â'r cerddi gwych a gafodd eu comisiynu'n rhan o'r symposiwm, gan gynnwys un gan Aneurin, dwi'n credu, Aneurin, os dwi'n iawn o fan'na. Ar ran y Gymdeithas, felly, ga i ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr amrywiol sesiynau. Gobeithio eich bod chi wedi cael digon i gnoi cil arno fo, ac mi fydd 'na gyfle i bawb fynegi barn am yr hyn maen nhw wedi weld a'i glywed dros y tridiau diwetha' gan y bydd 'na holiadur yn cael ei anfon allan maes o law i bob un a gofrestrodd